No asy sen şu bilýagadan soň oňat bereket tapdyň sen. Ay akopul Germaniýaň wis bar şäher ýaman küýsekler men şu wagtam düýşüme girýär o taýlara. Tebi gatyň aýtjak bolan ha. Ol ýa ors bir ku akopul wata. Walodýa. Walodýa. Ana Walodýa. Ay! Näme boldy? Näme boldy? Näme boldy?
Onuň

Ata, nirden kömek etdiň ata saňa bulýaka? Tezräk girdi ýaşaman ha?
Vay bolup geçsin. Kakasy. Kakasy. Kakasy Ölü yatan ya Allah, ölü yatan ya Allah. Kakasy! Gark gülü!
Gark gülü! Neme gark bolyan? Neme su dep yana? A turma son neme? Tuzulma. Turma.
A turun oğa kakasy 3-4 gedek dedim. Kakasy. Seret. Ol aýdymçy bar-a. Ikimiziň konsertine giden aýdymçymyz Jennifer Plokus. Çy, kim kim? Jennifer, Jeznifer Loplos. Nämä gülýäňeý? Eý, diýibem-ä bileňow-ow. Jennifer Glopso, wi näme Jennifer Lops. Ol bil injejik-ä. Hawa.
Ýüpek döwek bermeli-ä. Hawa, näme bolupdyr onuň? Şoň üçin meni tyzdyrýaňmy? Kakasy. Hä.
Men Sporta zat gatnap özüme seretsem şu Jennifer Plotsa meňzärmikam.
Eý sen wada Jenniferiň wada gaýynenesine meňzeýäň ara.
Kakasy. Näme agzyňa gelen samakullap otyrsyň. Sen, sen meni ärim bolup şeýdip kemsitseň başgalar näme diýmeýä. Pul ber maňa. Başgalar tananokda ho. Pul ber maňa. Balya balya balya oýun etýän degişýän aýa. Pul ber. Pul näme etjek?
Magazyna gidip sportiwny eşik aljakda men sporta gatnajak. Şu Jennifer Plops ýaly boljak. Balya balya balya. Balana kaşilýomda. Alýanlaryň köp alýanlar.
Bazara gidýänler.
Bo Jennifer Lop Lop Lop.

Men başda aýtdym aw. Sen ma potroda äkitmeli.
Arap tansyny etseňem bar, horlanýamyşyň. Pul ber. Bolýa bolýa bar, geregiň pul boldy, bar al. Dynsam haýyl ho, bar, bar al.

Hawa.
Eý, bu tansyň başga ýerde bir oýnama bar, ho. Näme üçin kakasy?
Ynam, kyn diýenem näzirgänem bolýaň-la. Eý, bu. Eý, arapsky diýme, agzam ýygnaw hiç ýerde. Özüm utanyp gitdim. Kakasy, bul arapsky tans. Arapsky boldy, marapsky boldy, oýnama, ho, masgara etýäň meni, ho. Bar ondan git-de çaý-suwuňa seret. Woý, ýene bir plopis bolaýjak boldum-da. Bar, nahar çaýyň bilen bol. Hany ýöre, bar. It çugurjykly adam ýaly tütüränem bolýar, pyrr-pyrr-pyrr. Sag boluň, bar. Saňa ne gyzyn maşk? Hä,
binamys. Sen tut ýapgajyk alyp. Öýdäki astarhaň bilen deňize gidäýjeksin sen, hä? Iki sany ýüpli kalbasa meňzäp bolar. Gidip bir Zagara bir kapçonly kalbasa bolup gelesiler gelýändir-dä. Tolko çyryz moý trup, düşdüňmi? Ur syçalasana keýwany. Haharym ýelse or syça geçip gitýän-dä kakasy. Şonda getir bärik putýowkany. Hä, eýýäm putýowka meň elimde. Yzy bilýän zadyňyz barmy? Şu ömrümde birinji gezek Awaza gitjek bolýan-ow. Putýowkamam elimde, gidip indi özüňiz asaň. Indem oňaý şunça ýyl gitmedik bolsaň bara. Siz ýalaklar üçin bara çişirilýän basseýkalaraba. Dogry aýdýaň Keýwan.
Äý, siz bilen bara gürrüňim ýok, men-ä Awaza üçin. Kakasy, aýlan öňünden.
Şu sada ýumurtanyň içine gaplan düşündiňmi? Berjekmi ýa berjekmi? Berjekkä. Berýäňmi ýa beremok?
Beremok.
Kakasy, topul. Indem mara hajathana bararyn, git ýok gerek bol. Hay nece sizänim. Süýjüm kana awadan putýokasy şeýle. Nebili? Hay bolaýdy. Ýa bulardan karan ýaly da. Injik. Bir jaýjaga saldyk obadan. Hawa.
Sypyrdyk geldik däbe. Özem bir etaž däl, iki etaž. Hmm, ikidir etažam. Hawa, öňüniň nawesi bilen bile. Nawes.
Aňyrdan fontan, onuň beýledenem çişlik bişirilýän zonajy. Aý, köpräk et iýäs-dä. Hawa, öýde etimiz, holodilnigimiz dos sali. Hä, mozarilka syganok ýa. Hä, arada çagalar suw içeýin diýip açsalar, depesinden et gaçaýsa nätjek? Mozarilkany açdyk-a, üstünden bir bölek lätje-lätje et gaçýar-a, ýaňky bar-a, ýaňky sneýka zady paýnap goýanymyz bar-a, ýaňky gnil, Snake nişlige zada taýo. O şiş şeýle galyňlykda. Etken. Etken.
Käwagt çagalar topa derege it depişip ýörler. Bölekläp goýýada. Hawa, hawa. Şiş şeýle, şiş şeýle. Lepçe, lepçe. Kestirip goýýar, hawa. Tunicafonlaram bardyrlar. Tunikafonlaryňyza aladasyz gurup bermegem bizden ha. Şifryňyz näzirek reňk alasyňyz. Şoň sebäbi nähili bolsun şifryň?
Hawa. Oý kakasy obada bize zalatoýlar diýip tanaýarlar-a. Zalatiska bolsun. Zalatiska edäýelilaý bara. Ha, ýaşkam, meň şu dişim zalatiskady-da ana. Şony ýada salsyn-da bara.
Günüň aşagynda ýalyrap dursun. Buly Kimiň öýkä diýsin berdi owadan diýilen agam.
Şeýdäň agam kender saýlanyňyz üçin hem köp köp sag boluň. Gel pul känna gelişeňde känna pul saklaýa dahyňa.
Siz ynamly mobaýl näme? Adresiňizem teke bazarda ýerleşýä. Raboçi telefonlaram gymmat alýa nomer ady ynamly. Agy bäş manadyň aşdy. Buja gaşa sözüň meň bilen tanyşmana bahana bolmaz. Way onda on mant gaçyryň. A nemede ýerleşýär diýdim diýýäm tekir bazarda şol. Aýka, içim owadark gelýär, bir alaç tapsana. Way tikgin bizde guzajyk eko kokteýller bara. Wiý, şeýtsene dogrudanam. Aý, hezil edeli bir içgi.
Hä tikgin. Aý sagjol-a, şeýtsene-aý.

A bet turallam. Ha? A bet tur.
Dogdanam şeýdip göreýin-le. Salowmaleýkim eje. Salam aklym gel.
Maňa eko kokteýl beraý. Kokteýl bolýa.
Ýok marožny beraý. Marožna.
Ýok eko kokteýl. Ýaňlan ujyny haýsyny aljak bilemokda. Ikisini hem iýesim gelýär, ýöne wara birine pulum ýetýär.
Ýöne bir zat etmeli.
Şu gün mekdepde näme geçdiňiz? Pasyllar we aýlary. Pasyllar we aýlary. Garaşaýdyk. Muňa seret, ikisinem ýasadym, hem marožny, hem kokteýlni. Indi men häzir saňa bir sorag berýän. Eger şo soragyň jogany bilseň, ikisinem berýän. Bilmeseň, birini alyp gitýäň. Bolýa? Bolýa.
Haýsy aýda ýigrimi sekiz gün bar? Hemme aýda-da bar. Getir. Sag bol, ençe. Alýo, salowmaleýkim. Gowy mäzeleňiz. A şükür erbetde. Binjalyk etýänim üçin bagyşlaň. Awa, Aýgül bar. Na toýa gitjek diýýä, joram toý edýä diýýä. Onnoňy, onda muňa täze köýnek gerekmiş, gyzyly ýokmuş. Ana şoň üçin üç-dört günläp meň bilen gürleşmän otyrda.

Bir monçik. Ruçka kagaz, ruçka kagaz. Salonyň salosyn alýam ýa otelýamy? Bilýän ahyryna alyp berjegiler. Ay ay ay. Ella.
Aha. A, Mir 4. Aha, 56-njy dom. 28-nji kwartira. Bolýar. Bol. Häzir barar. Bellediňmi?
Ew tentek bu ejemleň täze salgysy-a.
Şo-da, bar öýüňizde, kakaň garaşyp otyrsyň.